שעמט זיך נישט, יא איך האב שמוץ, יא איך האב שמוץ, איך קוק, איך קוק שמוץ, ניין איך קוק נישט, דו קומסט מיר אהן, דו קומסט מיר, דו שפילסט מיט מיר, רבונו של עולם דו שפילסט מיט מיר, ניין דער רשי וואס זאל וויסן איך קוק נישט, איך האב, דו דינסט מיך, דו דארפסט וויסן איין זאך, דו האסט אפגעגעבן דין וחשבון פארן אייבערשטן, וואס טו איך, וואס טוסטו, וואס דארפסטו דאס האבן, דאס פארביטערט די לעבן פון א מענטש, דאס פארביטערט די לעבן פון א מענטש, איך רעד נישט דא פון אויבן אין הימל, דער רבי פלעגט דער רבי האט געזאגט אז די גן עדן און די גיהנום זענען דא אויף די וועלט, אז דו קוקסט שמוץ עסטו נישט האבן קיין לעבן, איך בעט צו דיר, איך וויין צו דיר, איך האב גארנישט פון דעם, מיר גייט נישט אן צו די ישיבה האט א שיינע נאמען צו נישט קיין שיינע נאמען, מענטשן זאגן דו לאזט פארנט, איך האב גארנישט מיט קיין מענטשן, איך רעד פאר דיר, פאר דיר, דו ווילסט האבן א לעבן, דו ווילסט חתונה האבן, ווי זאלסטו האבן שלום בית אז דו ליגסט אין שמוץ? דארפסט נישט וועלן אהיים קומען, ס'איז א פשוטע שכל, פארוואס זאל א פארוואס זאל א אינגערמאן ליב האבן זיין ווייב אז ער קוקט שמוץ, ער קוקט אלע אלע אלע שמוץ פון די וועלט, וואס דארף איך מיין ווייב? און מען זעט אינגעלייט זיצן אין די קארס ביינאכט מיטן פאון אזוי ממש ווי האומלעס, די ווייב וויינט קום אהיים, אה, באלד באלד באלד באלד קום איך קום שוין, איך בין זייער וויכטיג יעצט, איך קום, איך דאוון יעצט, איך לערן יעצט, ער דארף נישט זיין ווייב. און נאכדעם די קינדער וואס ווערן אויפגעצויגן אין אזא שטוב, וואסערע פנים האט עס? איך רעד נישט דא פון יענע וועלט, איך רעד דיר דא פון די וועלט. דו ווילסט דאך האבן א שיינע לעבן, ניין? הלוואי ווען מען קען רעדן פון יענע וועלט. אבער עס איז דא מענטשן וואס ווילן נישט רעדן פון יענע וועלט, איך, יענע וועלט, איך, איך גיי נאך לעבן דא לאנג. אקעי, וועסט, לאמיר רעדן פון די וועלט. ווער פון ענק וויל נישט חתונה האבן? איינער פון ענק וויל נישט חתונה האבן? וואס דיין וואס דיין ציל אין לעבן? וואס טראכסטו? וואס וואס וויל וואס לעבסטו? וואס שטאר איך גיי חתונה ווערן, איך גיי האבן א הויז, איך גיי האבן א ווייב, איך גיי האבן קינדער, איך גיי האבן א שבת טיש, און איך גיי איך גיי האבן א שיינע לעבן, איך וויל האבן א בעק יארד, און איך וויל האבן אזא שטיבל דא, יעדער בחור האט זיך א דמיון איך וויל האבן א בוים אין פארנט, כ'רוף מיין קוקער צו קוקן ווער ס'קלאפט אויפן טיר, און איך אויף נעמען מענטשן, אנע מענטשן. אז דו קוקסט שמוץ, עסטו נישט האבן קיין לעבן, ס'עט זיך נישט האלטן דיין מערידזש, ס'עט זיך נישט האלטן דיין חתונה. ס'א פשוטע זאך, ס'איז וואן פלאס וואן, ס'איז איינס פלאס צוויי, איינס פלאס איינס איז צוויי, נו, ס'נישט עפעס א זאך וואס איך זאג דיר, מאכסט מיך גלייבן דא? פארוואס ווילסטו וועלן אהיים גיין נאך די חתונה? דער טינגעלאד, די ווייב קאלט, ער הייבט נישט אויף, ווייטער קאלט זי, א חבר קאלט, וואס טוט זיך? דאס איז דיין ווייב, ניין? פון וואס קומט עס? פארוואס זאלסטו נישט, פארוואס זאלסטו נישט אויפפארן? פארוואס זאלסטו נישט אהיים גיין העלפן? ער פארעקלט, ער פארעקלט פון איר, ער קוקט א גאנצע צייט אלע שמוץ. וואס איז עס א דמיון? ס'איז בכלל נישט קיין ריאליטי, ס'איז נישט קיין מציאות'דיגע זאך, ס'איז אלס א דמיון, א סקרין, נאכאמאל און נאכאמאל. דארף קוקן צו די פאון האט נאכנישט קיין קיין לאך באקומען, גיי מיט דיין פוש און פוש דעם פינגער, נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. ס'האט נאכנישט באקומען עפעס א שטיקל, עפעס א שטיקל בייג.

דרוק דיך צו לאכן ווייל ער האט עס געשיקט, און יעצט שיק עס פאר א צווייטן, און בין, גארנישט! עס נעמט אוועק די נארמאלקייט, מען קען נישט, מען קען נישט פארברענגען. איך פלעג גיין פארברענגען מיט בחורים ביינאכט, אויפהאלטן בחורים, הרב שך מיר געזאגט, יא, בחזק, פרוביר, אויף אלע זייטן, וואס דו קענסט טון. גאנצע נעכט פלעג איך פארברענגען מיט בחורים. כ'האב עס געסטאפט. פארוואס האב איך עס געסטאפט? ס'האט נישט קיין טעם. איך בין אין די פאון. איך שטער. ווייסט וואס, איך האב דאך אויך א ווייב, איך האב אויך קינדער, איך קען אהיים גיין, איך קען לערנען, איך קען גיין שלאפן פרי, אויפשטיין צופרי. וואס, וואס דארף, וואס דארף איך טון? איך זאל גיין צום וואסער מיט ענק? איך גיי צום וואסער מיט בחורים, איך גיי אין א פארק מיט בחורים ביינאכט, און? איך טרעף מיך אליינס. איך טרעף מיך אליינס. יעדער קוקט אין זיין פאון. אה, וואס דארפסטו מיך האבן? מען גייט, שטעלט זיך אלע אראפ צוזאמען, יעדער זאל קוקן אויף זיין פאון, איך גיי אהיים. איך פלעג מאכן בלאבע מלקות פאר בחורים. און איך און גייט גייט מ'גייט געבן חיזוק פאר בחורים בחורים וואס האבן וואס זענען ארויסגעגאנגען פון ישיבה שוין גייט זיי צוזאם נעמען און איך הייב אן רעדן ספירה צדיקים און יעדער אונטערן טיש הצלחה רבה כ'מיין וואס איז אלס מסודר אמאל ווען מ'קען רעדן צו מענטשן א מענטש איז אזוי אריינגעטון אין דעם ממש א בעל פעור וואס מ'רעדט פלעגט אייביג זאגן.